Hefyd mae gennym ni 35 hacar o goed derw cynhenid a mae'n diregistra fel Ancient Oak Woodland yna hefyd. A wedyn mae gyd o'r tir mynydd mae fewn Triple SI a wedyn mae gennych chi rester o gynlluniau. Mae... 'da ni'n gweithio'n agos iawn efo Parc Cenedlaethol hefyd. A wedyn, ie, mae gennon ni hanner cant o fuchod, gwerthu gwartheg stores, a dan ni wedi torri rhifau defaid lawr i chwe chant a hanner oherwydd Brexit yn bennaf. Yym, dan ni jyst ddim yn gwybod pwy ffordd y gyrraethu, ynde. Felly, ie, o'r pridd, dŵr, coed a'r gwrychoedd sydd gennon ni, a dyna, dwi'n mynd i drio rhoi ffocws ar yma, a ffordd dan ni'n defnyddio hwnna o'n mantes ni ar y ffarm ynde? So felly tra bod ni'n trio bildio'r green brand 'ma, dwi'n teimlo wrach bod ni'n trio dwyn rhywbeth o Iwerddon yn fama ond dwi'n meddwl bod gennym ni fwy na Iwerddon i gynnig yn fan hyn ffordd da ni yn gwneud yn gwaith ar y ffermydd yng Nghymru. A wedyn yy y priddoedd ag ati yy back to basics oedd hi gynnon ni. A pan o'n i'n gymryd drosodd yn 2011, aru ni jyst testio'r pH levels ar y cua ag ail hadu a o'dd y canlyniade dal ddim yn mynd â ni'n yn Blaenau, o'dd o ddim yn gweithio so 'da ni 'di sbio do'n ddyfnach a trwy Cyswllt Ffermio sy 'di bod yn hanfodol bwysig 'da ni 'di neud tri soil nutrient management plan fyny rŵan a ma' bob un o heini o'r un cynta' o'dd o'n hollol embarrassing i ddarllen ag i'r un mwya' diweddara Swn i'n hapus i rannu o. Dio'm yn berffeth, ond mae o 'di gwella'r ffarm a mae o'n riwardio ni nôl o be' 'den ni 'di neud ynde? Eto'r organic matter 'den ni'n bildio fyny efo yn anifeiliad, rhan bwysig iawn ohonyn nhw ar be' 'den ni'n roid mewn i'r ddaear, a'r pwysig ohono fo i gyd ydi'r calch, y ffordd ma' hwnnw'n gweithio. O'r 200 acar o laswelltir, 'da ni 'di rhoi tua 1,000 o dunelli ers 2011, ond yr holl law 'da ni'n cael yn gorfod byw yn Bala. Mae o'n disgyn yn sydyn iawn hefyd, so mae'n bwysig iawn bod ni'n dal a dal i gadw fyny arno fo, i gadw fo'n mynd. A wedyn, un o'r pethau ry'n ni sylwi, y crys dyler ar ei bwyntio fo allan i ni gynta' ta 2012 oedd y Oedd y bedair modfedd ucha o un o reit, do na ddim compaction yna, ond cerwch yn ddyfnach trwy i'r sub base, wel o peirianne mynd yn fwy a peirianne anghywir yn cael ei defnyddio, oedd genna ni gompaction mor uffernol na oedd dŵr yn methu mynd yn ddyfnach, ac ers wneud hynny, mae jyst agor twll ŵan ac allu gweld gwreiddiau di mynd lawr i ddeuddeg modfedd yn dangos bod y ddaear rŵan yn gweithio'n well i ni a wedyn yn symud ymlaen ohono fo. Mae o'n tyfu yn bendant lot mwy o laswellt ffordd yno ynde? Sori, dwi'n trio clicio drwy rhein a dwi'n tueddol o fynd rhy fast weithiau. So ie, calch, mae o'n hanfodol bwysig a wastad mynd ar ôl y safon gorau o galch sydd yn mynd i dorri lawr yn gynt A Pryl Glain dan ni'n iwsio. Hwnnw sy'n mynd ar y ddaear 'leni. Dwi'n gweld o'n rhoid yr instant hit i ni i ddod â'r ddaear nôl fyny i lle dan ni isio i fel bod ni'n gallu jyst bod angen topio fyny wedyn ymlaen hefyd ynde ond Calch Buxton dan ni'n drio bennaf i gael. Yy Calch Abergele ydi hwn ond dio'm wedi torri lawr mor fast a mae'r un Buxton yn neud i ni so mae cael y calch cywir yn mynd i fod yn hanfodol bwysig i ni hefyd ynde. Wedyn yn glaswelltir, hwn ydi be da ni isio i besgyn stoc. Dwi ddim yn coelio mewn dwy swydfyd, da ni yn defnyddio nhw ond dwi isio cael gwared ohonyn nhw. A mae'r platfform y ffarm, mae gennym ni yr blank canvas ma i experimentu weld be da ni'n gallu neud, fel bob ffarm sy'n Nghymru. Sa da ni'n trio rhywbeth, da ni'm yn gwybod os da ni'n mynd i weithio nachdyn. A wedyn Da ni 'di mynd o fod jest yn ffarm glaswelltir, da ni'n tyfu swêj, be ti'n galw e, mai- yy stubble turnips ynde, a wedyn ma' 'ne fwy o varieties o kale a rê, forage rê, yn mynd mewn i'r glaswelltir ag ati hefyd i ni jest iwtileisio mwy ohonon ni. Achos Mae'n ffarm fawr, ond 17 y cant y ffarm sydd yn laswelltir, mewn ffordd. So mae'r glaswelltir 'na'n gor'o' rili gweithio'n galed i ni. A wedyn mae gallu tyfu'r glaswellt mor hir ag ellen ni mewn i'r flwyddyn yn hanfodol bwysig. Yy eto, gweithio 'fo bobl, ch'mo' Chris, mi o'dd o 'ma, ond be' mae o 'di fy helpu ni A ffordd da ni yn mynd ati a tyfu'n glaswellt a rheoli fo, wedi bod yn wych o gallu ddefnyddio fo ar amser y cywir o fildio'r wedge 'na fyny i'r gwanwyn ag ati a yy llynedd ie gathon ni flwyddyn garedig iawn ond 'da ni 'di bod yn lwcus iawn o fo' ni'n cylch bori'r defed ag ati mewn ar y cyfers fel 'da chi'n gallu gweld yn fan 'ne dim o hyd yn berffeth ond yy Defe, dyna mae 'di garo cael seilets fua dwetha. Mae'r flwyddyn garedig wedi chware rhan yn hwne. A wedyn, ie, jyst cael 'y mhen rownd o i gochwyn off efo, a mae o 'di dod yn rhywbeth. Dal i ddysgu, ond mae o'n gwella ffordd 'da ni'n meddwl ar y ffarm, sori. So ie, dŵr i'r anifeiliaid trwy Cwswllt Ffermio eto, fuon ni lwcus, 'da ni 'di neud water feasibility study a 'di gweld be sydd yn e ffor mae'n gweithio. I'r cylch bori, ffor mae hyn, da ni'n byw yn Bala, lot o ddŵr, lot o law yn disgyn, ond mae'n ffarm sy'n sychu'n sydyn iawn. Wedyn ffor da ni eisiau gyrru o gwmpas y ffarm a'n ffor mae'r feasibility na wedi bod yn gweithio hefo ni i gallu yy ffindio ffor, so da ni'n dod i pwynt ŵan da ni'n mynd i garo gwario chydig bach i gael gweithio'r system yn well er lles. rheoli'n porfa'n well. Ond wedyn mae 'na wahanol ffyrdd o fynd o'i chwmpas hi. Dwi fel hogyn bach, os oes 'na le i gallu rhoi llyn bach i mewn, mi roi o mewn yn syth, ond mae jest yr holl bethe sy' 'di benefitio ohono fo, greu'r habitat newydd 'ma i'r adar sy'n landio ar y ffarm ŵan wrth iddyn nhw drafeilio yn i'w migratory ag ati. Mae o'n ddiddorol iawn a mae jest yn codi diddordeb rywun o Fwy na i ben lawr a ffarmio mae o'n agor i feddwl fwy eang i weld be sy o gwmpas ynde? Ond mae o'n hanfodol bwysig, mae well genna i wario fama na prynu'r dŵr i mewn ydyn yy hyd yma mae o'n gweithio'n iawn acw ynde? Oni bai am y cylch bori yn yr ha. A wedyn fyny ar y mynydd, un o'r problemau mwya' genna ni o genna ni ffosydd 'di agor a'r grips ag ati a wedyn oedden ni'n colli stoc ac rhwng drio delio efo cyfoeth naturiol a cael hyniatâd i wneud gwahanol bethau ar y mynydd o'n waith caled, mor galed o gael pethau di wneud, mi ar o arwain fi'n diwedd i roed yn enw mlaen i fynd ar y bwrdd y cyfarwyddwyr a fe sy'n llwyddiannus yn fanne. Ond yy cyn i fi fynd mi gathen ni yr Section 16 ar y mynydd a'r caniatâd i gael gwneud y gwaith gwahanol 'ma, mae wedi newid dipyn ynde. Wedyn y llun cyntaf dach chi'n gallu gweld oedden nhw wedi golchi ac oedd 'na rei di mynd mor ddwfn a bod lawr i ryw bymtheg troedfedd o ddyfnder mewn, di golchi. A wedyn oedd y dŵr yn rhedeg ffwr. Ma raid fi ddeud, o fi'n hollol yn erbyn o, pan o fi'n dechra sbio dano fo, cynyrchu bwyd oddi ar y mynydd o fisio, ond yn fuan iawn o fi'n sylwi wel actually ma'r benefits gwahanol o wneud hyn yn mynd i fod y werth o. So da ni dim ond wedi gwneud, ie, ryw ugain y cant o un tamed o'r mynydd hyd yma, so hon ydi'r un un ffos wedi chau, Mae o'n edrych yn lypach, ond mae jyst yn lypach wrach am ryw ddeg troedfedd, ugain troedfedd bob ochr iddo, mae'n sychu'n dôl wedyn, so 'den ni ddim rili wedi colli lot. Problem fwya fan'na ydi'r gor-dyfiant, 'den ni'n trio cael chwaneg o geniât i gael i dorio a'i reoli fo'n well, ynde? A wedyn wrth gwrs, 'ma o lawr i'r ffarm, 'da ni'n trio cadw'r dŵr 'ma ar lân os gennym ni, mae gennym ni'r duty 'ma, be' bynnag sy'n disgyn ma' raid o fynd off y ffarm yn lân hefyd, a wedyn ie, gweithio mewn partneriaeth ag ati, rothon ni'r culverts fyny ar y mynydd sydd wedi stopio ni fynd drw'r ffosydd 'ma, tyllu bob tro 'da ni'n mynd trwad ag ati a mae 'di neud ni'n lot hawsach, 'w'rach bod hi'n Braf yn Bala pan 'da ni 'di mynd i hel y mynydd o'r ochbanau gafodydd 'di bod a mae hi'n waith croesi'r ffosydd 'ma a wedyn 'di defaid ddim isio mynd wel cael rhoid y culverts 'ma i mewn mae 'di 'neud gwaith ffarmio'r lle'n lot hawsach hefyd a wedyn rownd cefn y ffarm 'da ni wedi rhoid yn go agos i ta hanner cant o gylfets troedfedd jest i stopio'r dŵr ddod drw'r buath a mewn i'r slurry pit achos Mae'r buath a'r foncyn sy'n rhedeg lawr at mae'r buath yn fan 'na, mae'r slurry pit ar y pwynt isa'r ffarm a mae gyd o dŵr isio mynd iddo fo. A flwyddyn 2017 mewn 18 o' 'ne gymaint o law o' gynnon ni bwmp dwy fodfedd yn pwmpio am ta pedair awr bob dydd jyst i gadw'r slurry pit achos oedd hi'm digon sych i gallu mynd â'r slurry allan ag ati so ie hyd yma ŵan Mae o'n gweithio ond mae'r dŵr yn hito cefn y buarth ac yn mynd rownd ffordd arall sydd yn, ie, 'da ni'm isio llygreddu so 'da ni'n gneud bob beth allen ni o fewn yn pŵer i neud o ynde? Wedyn ie, ma' 'na chydig o filtration ponds lle ma' 'na hesg ag ati'n gweithio i ni a 'da ni cyn y ddau gwmnïodd preifat 'di dod i siarad efo ni'n gofyn os gynnon ni ddyddordeb trio ca'l rwbeth yn y dyfodol o weithio fo dal y dŵr ma nôl hefyd a ma raid i fi ddeud swn i'n licio isa'r buath rhoi rhes o y filtration ponds ma'n mynd lawr fel bo ni'n ffiltro'r dŵr fel ma'n mynd nôl ac unwaith fyth o nôl i'r tryweryn bydd o'n ddŵrn hollol lân a da ni'n gallu deud wel na dia da ni'n cant y cant yn gwbo ma'n dŵr ni'n mynd i fod yn lân yn fynd o fama so ie pethe bach allen ni neud o mantes ni a mantes bywyd gwyllt yr un amser Wedyn chydig o'r culverts arno fo. Mae yy ie 'di trawsnewid y ffor ma'r defaid, sa chi'm yn coelio mae hon lle chi'n mynd fyny mynydd heddiw mae'n rhedeg fel rhyw nant fach felly chi'n mynd fan 'na yfory ar ôl glaw heno a ma' dŵr yn mynd drosodd yn pwsio ar y ffens ag ati mae yy pressure ofnadwy a ma'n mynd fyny mor sydyn ynde. A wedyn gwerthoedd dwi'm yn gwbo os 'da chi'n gallu gweld y ffigur ma' 'ne lyn bach yn fan hyn A mae 'na ddwy ffos yn rhedeg drwy'r coed a garu'r cwmni 'ma o gaer galciwleitio a'r glawdd yn disgyn ac yn rhedeg lawr dros y ddwy ffos yma. Os fyswn ni eisiau brynu o mewn, mi fasa fo'n costio i ni 20 mi- 22,800 o bunnoedd mewn gwerth dŵr, a dene sy'n rhedeg oddi ar y ffarm. Dwi'n gwybod, mae yna bobl o Llywodraeth Cymru 'ma'n meddwl bod werthoedd ar y dŵr 'ma, ond dwi'n gwybod 'dan ni byth yn mynd i gael gwerth yna ar ddwy ffos na rhedeg fele, ond i ni fod yn gwneud pob peth i ddal o nôl a fod o'n mynd off y ffarm yn lân, wel, 'dan ni'n mynd i fod yn gallu gweithio efo Llywodraeth Cymru a rhoi gwerth arno fo'n fan'na, yn dydyn? A wedyn, ie, pleser o weld pethe mewn yn y ffosydd ar hyd y ffarm, mae fel chi'n galw e, yym, doedd e ddim yn gold crested newt, mae'n un o'r smooth coated newts neu rhywbeth. Dwi ddim yn expert ond uh, dwi'n licio dysgu amdanyn nhw. Ond, ie, yeah, fel da ni'n creu gwahanol bethau, mae yna fwy o bethau newydd yn symud mewn ac yn creu bwyd i bethau eraill a mae bioamrywiaeth y ffarm a gyty yn tyfu fel da ni'n neud o, ynde? Wedyn y coed ag ati, Fel o'n i'n deud, mae gennym ni'r Ancient Oak Woodland 'ma sydd yn, wel, un adeg oedd hi'n casáu o fi'n meddwl, sut 'sen ni'n gallu tynnu hon i gyd i lawr a cynyrchu bwyd, achos ffarmwr cynyrchu bwyd ydw i, ond mae 'di troi rownd, hwn 'di ffocws canol y ffarm, heb hwn, dydy'r gwaith amgylcheddol yn 'y meddwl i, fel dwi isio gwneud o, ddim yn gweithio, mae pob peth 'di ffocwsio rownd hwn, a hwn ydy'r un peth sydd ddim wedi cael ei werthfawrogi'n gywir dan glastir oedd o'n ffensio 80 y cant ohono fo ffwrdd a wedyn cael natural regeneration yno fo. Wel mae gennyn ni fwy o ferw ifanc yn tyfu yn yr ardd yn y gwanwyn na sy' 'ne'n tyfu yn y coed yma. Rhyw dameidiau sy'n dod fan hyn, fan acw, mae o, mae 'na ambell un yma sy' 'di bod rownd y coed so dwi'n siŵr dydi o ddim wedi bod yn llwyddiant dros yr yy chwe mlynedd dwetha o lastir a 'den ni angen approach newydd i wneud hwn i weithio a dweud y gwir. Ond na, mae'n bleser gweld y coed derw 'ma, maen nhw i gyd yn agos i fod tua'r un oed ŵan, so 'da ni angen neud lot mwy o waith yn fama, a drwy lwc mae gennym ni y coed 'ma o fewn y Parc Cenedlaethol lle 'da ni lwcus iawn o fod yn gallu gweithio hefo nhw i gallu gwneud o. Wedyn y gwrychoedd. 'Da ni 'di rhoi dros ddeg mil i mewn fwy na dim yn y ddeg mlynedd dwetha, a oedden ni 'di cochwyn cyn cymyd drosodd gen mam a dad. A wedyn, 'da ni'n rhoi wyth planhigyn bob medr, a wedyn, os dwi'n gywir, mae bob un sapling ifanc â potensial o ddynnu chwech cilogram o garbon allan o'r atmosffer. So, Buan iawn dych chi'n gweld be di potensial gwrychoedd a ma pobl yn meddwl ddylsen ni jyst gael coedwigoedd wedi plannu, ma gennym ni'r gallu yn fanne i gynhyrchu bwyd yn y cae a storio carbon o fewn y gwrychoedd ma yndoes? Ond mae rhestr arall o bob peth arall ma gwrych yn gynnig inni. Dwi'n gobeithio o fewn ryw ddwy dair blynedd fydden ni'n gallu sbïod ar y ffarm o'r awyr a fydd bob cae o gwrych wedi blannu rowndo ac fydd y lle'n trawsnewid o pan mae taid yn cael eu dal i dynnu nhw allan, a mae o'n crafu Ben yn meddwl pam bo fi'n rhoi nhw gyd nol mewn, ond dwi'n trio creu ffarm fel dwi isio, dim fel y genedlaeth, a well gynna i sbio yn y mlaen yn lle meddwl be da ni di neud yn y gorffennol, bod o'n gywir neu'n anghywir, mae'n bwysig iawn bo ni jyst yn adaptio i'r dyfodol da ni'n neud ynde, so ddim pwynt dwelio ar y gorffennol, mae o di bod. Wedyn yr Glastir Woodland Creation 'da ni 'di gneud o hwn, ma' rwbeth o'f isio gneud o, odden ni 'di penodi corneli, yn enwedig ar y ffarm sgynnon ni Llanuwchllyn o lefydd odden ni methu rili cynyrchu cilogram o gynnyrch, odden ni isio ffensio nhw ffwr ond doedd y rheole ynghlwm a'r cynllun ddim wedi gadel ni neud gymaint ag yr oeddwn isio, so ryw hectar sy 'di mynd mewn ond Dwi'n falch bo' ni 'di neud o. Un peth ar wedi sydd yna ddim yn iwsio guards a mae wedi bod yn llwyddiannus a oedd genai'm isio guard plastic yn sefyll yn y ddaear yna pan mae 'na gymaint o sôn amdan blastic yn ddrwg i'r amgylchedd ag ati so i sbio dy mlaen pan bo raid i ni edrych ar ôl coeden a roid guard plastic rownd i gellen ni jyst mynd yna wrach a roid rhyw hanner awr bob hyn a hyn yn tynnu chydig laswellti rownd i ag ati a gwneu siwr bod defaid ddim yn mynd mewn yna ac yn cael rhyw nibl bach ynde. Ond mae hi 'di rhoi y tamaid o'r goedlanau 'ma, mae hi 'di mynd ar ochr y ffordd o Fala i Drawsfynydd, a mae y pwysigrwydd ohoni yna, dwi'm yn licio gweld y cerbydau'n trafeilio, so dwi'n gobeithio fewn deg mlynedd fydd hi'n cuddio be dwi'n gorfod sbio daro buath y ffarm, a fydd o'n harddu be dwi isio weld ynde. So wedyn y conclusion ohono fo ydy y rheiniau. Mae o reit straight forward rili. Dweud y gwir, dwi'm yn meddwl bod fi'n neud fawr gwahanol i neb arall sydd yn amaethu. Wrach bod fi wedi bod yn lwcus a gallu mynd mewn i glastir oherwydd bod ni'n gallu cael apwyntio oddi ar y tir mynydd ag ati. Ond